hello everybody welcome to naija daughter tv na who dey there na who dey zuzu na who dey calavante. hello everybody welcome to my youtube channel my morning view my morning view my morning view i say this news no pass me i say this celebration no pass me i say i go join una celebrate with our brother sister davido shoma hey dem welcome twins this one na confam farm confam nukes that's why i say ah this one will not pass me i need to celebrate to them welcome to nigeria daughter tv my morning view if today na your first time coming across my youtube channel do well to join this mm -hmm, beautiful family if you like what we dey do like this video and beg like this video i don't know what i look like i don't get film video i forget to film this one okay like this video today i bring this news about uh, david davido and shoma According to di news, dem say dem welcome twins. Den I say, Let me celebrate dem. Behold, I go like una listen to di pipo who celebrate wit dem before we go go further. Dat is why I say, No, let me join and celebrate because dis news, in fact, Davi, Davido um, cousin, e congratulate and Davido himself still come outside, e tok.

una lis ten to all the people who celebrate with David, uh, Davido, including Anita, who wan join the family of Davido by fire by force. Fake pregnancy. Ah, na wow, some lady sha. Na who do us like this?

say make una abeg my brother my sisters my mommy my daddy my uncle my aunty make una abeg una no dey use him old picture when he and Shoma I hope now dey read the news Fete born that their first child when pass to glory make una no dey use am make una abeg make una stop to dey use am na true my people na true Di best tin wen me go still see am say some pipo dey attach dat child, e no good to lost your love one talk of you come dey see dat your love one wey you lost pipo dey attach am, pipo dey attach am, pipo dey put am anywhere you go pipo go put am follow you. Something happen today pipo go put dat you know dia son wey dem lost picture abeg my pipo make una stop am at least as dis our sister put to bed so chioma Make una let am forget di past though di injury na everlasting but make una let am enjoy di twins wey God give am. As Davido our brother come outside, e dey tell us say make we no dey share dat old picture again about I believe say di old picture go dey dis video wey una watch just now, no be me I no be me do am but I dey use am dey talk to una. Old video picture Where him take first born him first son if una no know that one maybe una go see am for inside no be real no be the new one be this make una watch just now no be the new one be that they never share their bunch of blessing for us for we the social media family to see they still keep it quiet they are still quiet they never share am but Davido just come out Davido no say yes him born he no say no him born he no deny am But you see say people dey hashtag no people dey put that her that is son when you don go that is you know you guys know the child na child of Davido's son Davido's son when he, he fine when he pass to glory make una no dey hashtag make una no dey carry am along Davido so that make the boy memory make make brain still calm

You love Shoma and you don fẹ́ lost loved one before. Please, let's stop to dey share Ifeanyi picture. The child is not again, not there again. So that may at least our sister, may our sister seek, you know, forget. No be say e go forget patapata. Atleast make dis twins wen God take bless am dis bunch of blessing e go enter social media den go see some dem go say congratulations eh Chioma na im fine picture e no make sense now abeg me dey beg una yes me the Naija daughter use my platform to beg una make una withdraw make una leave that child make e rest in peace make we continue to dey celebrate the twins wey God bless them with Davido say make una beg make una no dey ah, share the old picture again. Mm, be like so now they remember his injury. Make una let am celebrate the new blessing when God bless him and Shoma with. Congratulations, he has done it for you. Congratulations, he will do it for you. You, you, you, when you dey look me, so when you dey wait for twins. You, you, you. You wey you dey wait for fruit of womb, you, you, you, God has done it for you. Wetin God no fit do no dey exist. Put hope in your God. If you be person wey dey wait for fruit of womb, God in heaven have answered your prayer. Last year, Shoma dey mourn her son. Is it last year? Yes. This year, they welcome twins. Wetin tell you? Wetin God no fit do no dey exist. Put your trust in God. Put your hope in God. Our Heavenly Father, He dey see. If you wan turn your sorrow to joy, e no take am a minute, e no take am trickle of eyes. He will answer your blessing. He will butter your bread. He will do everything you want God to do. He will do it for you. I celebrate with I celebrate with Davido and Shoma. Congratulations as those people who celebrate with you and you come come out you say thank you na as una dey celebrate una no dey attach the old picture of Ifeanyi una dey wound me more na there I for confirm am say na true Davido and according to that news say Davido say next week that is ten of October go be blessing